Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Ninyenda kusiima aba bodaboda abanyakasharara kandi twije kwombeka ekizimbe. Ogu n'omurundi gwangye gwa kabiri nimbabugana. Ahi naabashangire buri bwanyima y'emyaka ena mwahikire ahandi kandi hahangwe mweterere omukono. Ekirikutwara sente zaanyu buri izooba mbe nikyo mwacwa omushuuburo gwanyu. Nimubaasa kwombeka ekizimbe mugume nimushoza munonga neeba etaaba investment kwonka niinyenda mweteerere omu ngaro munonga munonga ahabw'okuba okuvuga bodaboda hati n'omurimo omu mirimo erikumanywa omu ihanga. Omuntu naavuga bodaboda. apangisa enju ariisa first of all ashwera n'omukazi yatakamushweire ayombeka enju nari agura n'eitaaka ashwera omukazi azaara abaana abaheera school fees aruga omu bodaboda agura motooka agura ekibanja atunga ente abyara n'omwana bw'okumusharira. Nyowe tindikwikiriza n'abo abarikubeeta abaana ba bodaboda ngu tibakiri abaana, n'abashaija bakuru, ni banyina amaka, n'abeebembezi, n'abashuubuzi, ba faamaazi, n'abatungi, n'abantu b'omugasho b'abanyabigaro. Mwebare munonga munonga kurwaniise. Emicwe mibi ebaire ebataahiiremu, niimwe mwenka mwayekoramu omuruho mwagirwanisa nk'okwiba, bodaboda, okurengyera omu muhanda ahabw'okuba abo ababaire nibakora emicwe mibi niimwe barikukozesa. Nk'oku mwakimanya, ndanyenda ngu mwesiime mwagirwanisa imwe mwenka mwagiiha omu biganda bya Mukama. Imwe muri nk'omugyenzi ou mugyenzi we yaashanga ariyo naaza kwekorera omugugu gwe gumureme, takubanza kumuramukya naabanza naamwekoreza. Kuri noogira ngu twashanga aba bantu boona, mwena abari aha, nitwashanga. Aba bodaboda mushutami aha, omugugu gwanyu guri hariya, eki turikubaasa kukora n'okubaakura tukagumizamu tukagihayo. Kwonka obu twashanga nimuza kwekorera omugugu gwanyu, nitubanza nitubeekoreza reero nitubona kubaakura. Kandi twija kwombeka ekizimbe. Mbwenu eky'okubanza ninza kubaheereza miriyoni. Iwe n'ekicwekako. Kwonka zoona niziza kuba ishatu ahabw'okuba nyowe na Rwamwojo nitumanya ngu hariho emitwaro ataano ez'okweyongyera. N'omuraimwe ahika ahagati Hagira ekindi ekyaburaho nabwo mungambire ningira niinyenda mbakozese nk'eky'okureeberaho n'abandi nabo baije babegyereho ngu noobaasa kwiha obugaiga obundi omu kukora omu kuvuga bodaboda. Naahitsya omu paramenti emyaka ena, okwezi kumwe n'ebiro bibiri. Ahatari kweyongyereraho, ahatari kuhangahangaho ekitariho, mbaju egi eri ey'abantu ba Nyarushozi. Eizooba ry'Orwokubanza ninza kwehandiikisa ngu ngumizemu kwitsa ebendera ya Nyabushozi ya NRM. Ekyetengo kyangye Nk'oku muranyikirize, imwe, ninza kuguma ninza kuguma mbajwekyeire gye, mbaheereze ekitiinisa, nimbakorera, nimanya ebiju byanyu, kandi nimbitwara ahu bishemereire kuba nibihika, ahabwa Ruhanga, n'eihanga ryangye.
Enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi.